na menhyɛ me nkɔmmɔtwetwe no ase ɛnɛ anɔpa yi ɛm sɛ mehyɛ aseɛ um, tuesday ɛna doctor ɛtoa so ɛnora na ɛnɛ yi me nso mɛtoa so na yɛde aba awieɛ mewie a na mede no ama apostle of deliverance apostle john hackman na ɔne no afa ɛyɛ mpaebɔ mu me nua bɛma mema wakɔ aba oh, ɛte sɛn yɛde awurade ase ɛnora na meni ha na deɛ kɔɔ so nyina mema nte ka na medi dwuma soronko bi pakyɛw eh, wadaroma dɛn na ɛnora ɛsi yɛ wobɛtumi ama yɛ summary of it na afei ɔkyena ɛnɛ yɛntoa so mepakyɛw yo eh, statifi sɛ mefi me area dada no mu aba new area a saa area no nso so ɛyɛ nnamfofo a mebɛhyiahyia wɔn na yɛka about a foreign ebia Birdman mo clips ɛne Snoop Dogg mo ne 50 Cent mo ne Lil Wayne mo clips na wɔn nneɛma a wɔyɛ na ɛno na na m'ani da so sɛ mɛyɛ nti na saa nneɛma no mo na gya meyɛ dɛn meyɛ nti me fight sɛ mebehu me mpanimfoɔ bi wɔn anyi se me koraa wɔn yɛ papa mpanimfoɔ a na ebi sɛ mekɔ hɔ a Ebia me maame kɔ akyin a, otumi yi me maame kyerɛ me, ne saa no ma ne ebia eh, mepɛ biribi efi sɛ ebia eh, Koran no mu deɛ kyerɛ ma me ahoɔden, ntɔkwa ahoɔden, sekan ahoɔden a, na saa mpanimfoɔ na yɛ dɛn, mekɔ wɔn hɔ yɛ dɛn kyerɛ wɔn. Na wɔn san ebia me deɛ boɔ kɔ a, wɔtumi yera na abɛpie wɔ me ha, ebia me nan ase, ebia me ataareɛ mu, na saa na wɔn a na wɔyɛ dɛn, wɔyɛ kyerɛ me. Enti kosii sɛ mese mepɛ sɛ meyɛ dɛn metu kwan kɔ ɛɛ Volta region hɔ sɛ frɛ hɔ nkonya ɔhɔ na meyɛ dɛn kosii sɛ mepɛ sɛ mekɔfa bosom ba ɔhɔ na yɛyɛ dɛn kosii.
Yɛntoa so mfiri hɔ no. Okay. Nti deɛ na ɛma wokɔɔ nkonya na wokɔyɛ deɛ? Ɛɛ na mesɛ mekɔ akɔfa bosom tumi afi hɔ aba. Bosom no ankasa na wokɔfa no aba anaa na wokɔgye ne tumi no bi? Me na mepɛ sɛ me mekɔfa ba because na na area na na mewɔ na madamfo baako ɔno nso akɔfa bi saa aba a wode client no kɔ a na ɔkyekyere no na afei deɛ wakyerɛ wo deɛ wode wobɛyɛ na wakɔtena computer no akyi biribi a wobisa biara no ɔde bɛma wo. Nti ɛno hmm. nso bɛtɔ me tirim na me sɛ ne saa deɛ me nso mɛyɛ dɛn mɛtumi akɔfa aba nti mete sɛ mpanimfoɔ bi ɛka ɔhɔ menim hɔ baɛ na ɔmobɔ di ni sɛ ɔhɔ deɛ nduro wɔ hɔ bosom wɔ hɔ paa nti meteyɛ na meyɛ dɛn mede hyɛ me tirim nti me ne ɔma nsusu ho koraa na me sɛ ne saa deɛ mɛhwehwɛ sika meyɛ dɛn mede bɛkɔ hɔ nti tru tru dat no na meba fie a, sika a mɛyɛ dɛn mɛnya afi m'awofoɔ ne me runs a mɛyɛ dɛn mɛyɛ saa tam so mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a na wɔn wɔn wɔ boutique a mekɔtena ano hwɛ kɔsi tam a wɔbɛkɔyɛ wɔn runs na wɔaba ti kakra wɔn bɛma me ne gya me de to hɔ na mafa mu ara kɔ ebi a alumi anaasɛ kɔpa na mayɛ dɛn makɔfa na makɔ nane nti meboaboa sika no saa na megya tam no so yɛ nti tam no so yɛ na meyɛ dɛn mekɔɔyɛ. Nti mekɔeɛ kɔduu hɔ no, menim obiara wɔ hɔ, nti mebisabisaeɛ na wɔkyerɛɛ me sɛ aha sei deɛ wɔyɛ saa nnoɔma no, ɔbosom nnoɔma ne ɛyi wopɛ tumi a na meyɛ dɛ mekɔ nti mekɔeɛ na papa no bisa ah na wosoma ɔbɔ wei na wɔn na ɛkyerɛ wɔn na me so me deɛ meti ha din na meyɛ dɛ maba na ɔsi dɛ na mebɛ na me so mepɛ sɛ me medi tumi yɛ dɛ kɔ bosom no bi na ɔsi ei deɛ ɛwɔ hɔ no deɛ deɛ ɔbɛtumi ama me na ɛne deɛ ɛyɛ ahoma deɛ bɔ ɛyɛ ɔwɔ na mɛtumi me ne hwan na ɛte na mekyɛ n sɛ o me me ne me parents na ɛte ba me ma me ho mfa me no sɛ ɛneɛ mentumi ba deɛ ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ dɛn na mepɛ sɛ meyɛ dɛn mede tu me ne kɔɛ na me sɛ o mewɔ aborɔfoɔ bi a meyɛ dɛn mepɛ sɛ mekyekyerɛ mo na ɔsɛ mede mo picture ba na me sɛ ma printe maboa me ho dedaa na meyɛ dɛn meba Saa tam so na sika a ɛkita me yɛ ɛndɛ yɛka sisidi na ɛno na ɛyɛ den ɛkita me nti ɔkaeɛ no sɛ deɛ mɛtotɔ spray bi ne nneɛma ɛni agye sɛ ɔmakɔ adata ho nti ɔbɛsoma obi na ɔsoma obi nti ɔyɛ nnoɔma no ɔma me kɔtena baabi yiyi me ho sɛ ɔsɛ ɔbɛtiti me ho nyinaa na mesɛ bi dɛ mempɛ saa nnoɔma no saa nnoɔma no woyɛ a amanfoɔ kɔ ada area amanfoɔ shop too much mekɔ na saa tam nso mefi hɔ kɔ airport side baabi wɔ hɔ hotel bi wɔ yɛfrɛ hɔ Granada na hɔ na meswimi na me damfoɔ no bi a yɛtitititi ɔmo ho no wokɔ a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo hu style bi yɛtiti ɔmo ma so ne nnoɔma nti saa de ne hyɛ me me tirim na mewɔ adamfoɔ nso a na wɔn yɛ dada bi, wɔn yɛ dada mmaa ne adeɛ a mesan yɛ dɛn mekɔ wɔn hɔ. Na ebi kɔ schools wɔ association saa ɛne ɛɛ eh, Achimota schools no. Nti during that na mese mempɛ. Nti na ɔsɛ okay, ɔ different way ɔbɛyɛ. Nti ɔmixi nneɛma egu kura mu maa me. Na menom yɛ. Na ɔde ɛfɛn sɛ mɔtɔ ɛsan gu ɛɛ eh, adeɛ adeɛ bi mu ayɛ te sɛ. Eh, pampro a yɛtwa no sin na me san yɛ dɛn me nomyɛ na ɔkyekyere nnoɔma no sɛ saa nnoɔma wei deɛ mɛ use no around twelve thirty anaa one o'clock ɛno no mɛyi me ho egu kura mu na wakyekyere ɔde nwera white akyekyere ba mewɔ words a mɛyɛ dɛn mɛka na mefa nkɔ gyina four junction ahomakye saa time no meyi me ho naked na mekita na me na me sɛ okay mate. Nti mifii hɔ na meyɛɛ dɛn mebaeɛ. Nti mebaeɛ no, na n'anadwo no ara na mempɛ sɛ mɛda a, mabrɛ so, so mempɛ sɛ mɛda a tam no yɛ dɛn bɛpa ho. Nti menenanenam saa ara na tam no yɛ dɛn soeɛ. Na mekɔtetɛɛ baabi na meyɛeɛ. Meyii me ho nyinaa na mefaa adeɛ na mekaa wɛɛse so na mekɔgyinaa hɔ. Ɔse meka wie a, mempa mankyis ntom. Sɛ sɔ no wom, sɛ ansɔ wom deɛ a na kyerɛ sɛ deɛ meyɛɛ no amfa. Ampa so ara, migyinaa hɔ saa na mesan repeatew verses no bio mu, na mepagyaw na ɛsɔɔ mu wom. Titiriw that no mu ara pɛ na mihyiaa client bi. Client no a mikyikyiree mede process too wɔn so na wɔn nso wɔbetua. Through that no ara, client bi a mehyia minnim wɔ baabi ara, prɛko pɛ na otuaeɛ. Na other ones no tua nti wɔ hɔ na me friends no starte sɛ wɔyɛ dɛn, wɔba, wɔba, wɔba me hɔ. Nti mekyerɛkyerɛ wɔn nnoɔma a wɔyɛ dɛn wɔn yɛ nti wɔn yɛ a wɔn kɔ cafe a na wɔn afrɛ me na me de akyi na me nso wɔn abɛ chate na me yɛ nti through that na ayɛ sɛ sika ba me ho nti emire no mu ara na me me maame ne yare yare no ɔbɛ fi mu nti ɔbɛ fi mu me nso me papa nso so ɔno nso n'ani n'ani obroni ɔne obroni bi kɔ sign contract obroni no yɛ first one ɔsi brankoma second one obroni no sɛ ɔnam saa ɛtɛ. ɔnam saa na ɛtɛ no aba ne first one na ɔsɛ yɛ dɛn brancoma okay yo nti ɔsi wei deɛ ɛyɛ tɛ ɛyɛ tɛ nti brancoma no asɛ n'ani first one nti n'ani no aka baako pɛ nti ɔyɛɛ saa operation no wie na afei de oburoni sɛ wɔhu sɛ ɛtɛ bi ba na ɛtɛ deɛ ɔnam saa ɛbɛtumi aba a ɔbɛka wɔ kwan mu nti ah papa so sɛ ah operation a meyɛɛ so ɛnkyɛɛ Ti na afei de ato me papa ne adwendwen de bia esu nko ara ah ti bɛyɛ me ba yɛ ɔkekanka ah, me so na me so my ba na bisa sɛ sisi a yɛn ti dɛn na me me yɛ dɛ me nyɛ ti enum ara na gya me aunt no baa sɛ me maame no wafi mu na ɔmo de no akɔpɛ mɔkyerɛ bi saa no krampo na ɔmpɛ sɛ ɔka ba me te yɛ deɛ sɛ mekɔ na megyina anim na me te yɛ. So ɔka kyerɛ me papa. Na afei de akɔ yɛ west koraa. Obroni no nso so me papa ma yɛ kɔɔ hɔ. Wanka nkyerɛ me ante no yɛ kɔɔ ɛɛ eh, ɛfɛn sɛ wɔ Okponguro ɛɛ ɛfɛn sɛ Yimanrɛ Eye Clinic. Yɛ kɔɔ yɛ so obroni no atɔn company no ama aborɔfo adwane kɔ. Ti na afei de me papa esu esu esu koraa. Nana ɛbaa ne sɛ adi nti na na papa esu. Sɛ ɛfɛn sɛ N'ani no, afei deɛ ehu ade ɔsi ekuro no wu a ekuro no nso egu da. Wɔn yɛ surgery wɔ ani no so. Ɛɛ wɔn yɛ surgery wɔ n'ani no so. Nti nipa no yɛ ɛyɛ surgery no ɛka sɛ ɛɛ ɔyɛ after surgery no ekuro no wu a n'ani no bɛtumi ate. Ɛɛ obehu ade. Nti nanka wɔkɔ akɔ akɔhwɛ sɛ ɛɛ deɛ ɔyɛ ɛyɛ no no. Eh, ehunhunu adeɛ nti nkɔ nto aso ma no. Saa pɛpɛpɛ. Nti ɔkɔɛ na papa no ni hɔ.
Ɔkɔɛ yɛsi watɔn watɔn company na ama. Nti sɛ awo papa wɛ. Nti nti n papa no n'ani bɛ fira yɛ nti n'ani n'ani bɛ fira yɛ no saa tam no na mi sisters mu hmm. nyinaa yɛ dɛn ɛba yɛ ɛba yɛ na ɔka kyerɛ mi sɛ ɔwɔ sika akra wɔ Ghana commercial bank nti wɔn ma yɛn kɔ na ɔkɔ yi yɛ ɔkɔ yi sika no nyinaa soso. Sika no a ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔde ma panin Mister panin no anfa ma na ɔde ma deɛ ɔdi panin n'akyi because ɔno na ɔyɛ obi a ɔyɛ dɛn ɔbɛn no wantu na ɔba hɔ nti ɔde ma ɛbɛdane ɔmo nyinaa ntɔkwa ɔmo ɔmo nyinaa nkakra nkakra ba wɔn ɔmo ehu amount a ɔyɛ dɛn ɔde ma ɔmo bɔ ɔka kyerɛ mi sɛ deɛ ɔdi panin n'akyi deɛ ɔde sika kɛseɛ paa na ayɛ dɛn ama no nti ɛnu mu apɛ afei deɛ mi sista no ɔba ɔde kaa ba nti ɛne na ɛyɛ saa deɛ na mi sista no frɛ mi sɛ. Baabi a edu no, wɔate sɛ ɛsɛ me me me me makɔ akɔgye ɛfɛn eh, sɛ bosom ne nɔɔma eyira eh, eh, guys ne boys nyame na mekontrol mu dɛn dɛn dɛn me nsesa na me me maame ɔno ne nsɛm ɔka sɛ memfa me ho ma awurade ma me ma m'ani yɛ dɛn ɛmbere obi adeɛ na dɛn dɛn dɛn ɔkasa saa ɔkae na me sɛ okay sisi a sister dɛn na ɔpɛ sɛ meyɛ na ɔsi deɛ ɔpɛ sɛ meyɛ ne sɛ sɛ mɛpere so a ɔpɛ sɛ meka me papa ho ne ɛkɔ village na me sɛ okay mate na mokɔyɛ dɛn yɛkɔ village na mekɔtena me papa ho because da bia me papa di sun sun sun sun na ɔkae na me sɛ okay mate nti area boys bɛɛ na wo control mu no ɛfɛn sɛ mamu bi mamu bi nti obiara nim wɔ hɔ mamu bi hɔ
lord have mercy ɛnyɛ hɔ nko a ɛna ɛmfa biom saa tam no mekokɔkokɔ clubs no ɛkɔ New Town side hɔ ɛkɔ Kokomiremire Malata side hɔ. Nti woyɛ popular wɔ hɔ? Meyɛ popular because me bɛnya sika me yɛ eh one place a na agye din yɛfrɛ hɔ Mister Riss na me yɛ me birthday me yɛ parties eh ɛwɔ hɔ during that time no nti me kɔ spending six years wɔ village hɔ me kɔɔ so so ɛnyɛ ɔno nko ara na ne nua nom yɛ dɛn wɔ hɔ ɔmo sɛbi sɛbi ɔmo bɛkɔ. Saa time no na wanya sika? Ɛnsɛ saa tam ne sika wɔ hɔ a mede kɔɔ hɔ. Okay, sika no firi fa na ɛbaeɛ? Sika no yɛ baabi a mekɔɛ nnuro so a mekɔɛ a megye sika no fi aborɔfoɔ no hɔ. Okay, nti wɔn ma wo nnuro ɛna wɔde kɔ gye wɔn ma wo tumi na wɔde gye wɔde kɔ gye sika firi aborɔfoɔ hɔ. Saa. Sika no a wɔgye firi wɔn hɔ na ɛyɛ sɛn? Ɛɛ first first amount na ɛbaeɛ no deɛ na ɛyɛ Canadian dollar that was almost getting to thousand. ɛna last one ɛba yɛ ten thousand dollars. really yeah. o de sika no yɛ dɛn.
sika sɛ me me me ne me guys no yɛ den yɛ kyɛɛ. ɛno kwan bɛn na afa so gye yɛ. ɛ ɛno no yɛkyekyɛ yɛkyekyɛ sika no mu yɛde bi hyɛ home theatre mu.
ɛne kyerɛ sɛ. home theatre sɛ yɛn yɛn ma client ne tɔ home theatre. okay efi ɔhɔ na ɔpaki sika no hyɛ wufa no mu. okay. Ɛhɛn, no yɛship faa DHL. Okay.
So DHL hɔ no, hɔ no sɛ biribi yera kwan mpo a, yɛbɛfrɛ wo, yɛbɛtua w'ade ama wo. Okay.
Nti saa nɔɔma na yɛ dɛn yɛyɛ. Nti me spending six years wɔ village hɔ, na afei deɛ mewɔ hɔ nso na nɔɔma mehu wɔ saa area hɔ, mebehu bɛɛ times hundred, amanfoɔ brɛ hɔ, na ɛyɛ me ahomte. Me nso so maba wɔn bɛkɔ wɔn anan wɔn hu adeɛ ɔno nso ne nuanom nso bɛyɛ yie wɔn hu adeɛ eti mehwɛ living a ɛwɔ hɔ no a mentumi na meyɛ dɛn me medwane baa back to akra ti back to akra akra mpo na ɛyɛ dɛn bɛsɛɛ meti sɛ ɛɛ yɛsi wei ɔtumi a na mekyin ɛwɔ hɔ afei deɛ me ndanfoɔ no obiara te kense mekɔ wei hɔ a ɔbɛsɛ kyale ɔwɔ location a wobɛkɔda efun adaka mu for seven days. Eh wobɛtumi a control biribiara fame ne power na ɛno nso so me boys no bɛgyegye a wɔn ma yɛ kɔ street street no yɛkyekyɛ sika yɛwɔ adabraka street eh, strawberry eh, apple mu ne saa nɔɔma nɔɔma no saa living ɛne ahyɛafoɔ no yɛne wɔn na nam nti ɛbɛgɛ tutu some time bi na biribi ka kyerɛ me sɛ me stop saa deɛ no nti me try sɛ me gyae me gyae me gyae wo maa na madamfo no aba nti wo da funu adaka mu
da bi mankɔ okay mankɔ saa saa stage no because na mepɛ sɛ me gyae because na me dwen me papa ho da bi a live yan nti tu papa wɔ he ɔda so wɔ kura no ase nti me me papa de wɔ fim sisi adeɛ ɔno so afiri mu wɔ fim wɔ fim koraa nti ɛbɛkɛ tuntu sometime na afei deɛ mesi me gyae nti me me friend baako Ɔno nso sɛ ɔbɛgyae. Saa na ɔboa. Ne deɛ ne sɛ ɔbɛnya adwuma, ɔyɛ biribi te sɛ goro boy. Goro boy no deɛ ɛyɛ agent. Wopɛ passport a, na wayɛ dɛn, wakɔ office hɔ na wakɔgye wo passport no. Wopɛ express a, ɔwɔ price ɔyɛ dɛn, ɔgye. Nti saa na ɔno n'adwuma na ɔyɛ no, ɔde aduro aka ho. Ba wammɔ me amanneɛ. Titiriw ɛno mu anɔso o, ɔwɔ man bi wɔ hɔ, ne deɛ no ayɛ sɛ mpaebɔ mpaebɔ. Ɔno ɔyɛ mallam ankasa ankasa ɔnyɛ mallam fake nti through that no ɔma me hu saa man no na ɔkyerɛ me sɛ o memfa me ho nhyɛ agency adwuma no mu nti me nso mebenyaa man bi a na ɔno biribi te sɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, insurance cars no cars a wɔayɛ insurance kɔpem a ɔbɛyɛ de ama no donko mi no ɔno nso afa me me nso mekɔfa buy a ba a me nso mewɔ interest wɔ ho nti ɔkyerɛkyerɛ me saa nɔɔma no ɔkyerɛ me sɛ saa man no sɛ mekɔhu no a ɔbɛtumi abɔ mpaeɛ a ɔbɛboa me saa na maa no nso the same living no a mepɛ sɛ mefi mu no ɛno ara na saa maa no ɔyɛ dɛn ɔyɛ nti yɛ getting to saa no na afei deɛ mesan ba back to ndurosɛm no mu afei deɛ mekɔ ma no hɔ ɔbɔko na mehu yɛ sɛ no ɛyɛ ndurosɛm no mu a na meyɛ dɛn yɛ na mesan kɔ tamale ɛno nso a mekɔfa malams tre ɛna juju tradition mu a ɔno nso baako Ɛna me san bɛyɛɛ ɛno nkawa mmienu ɛma me totɔɔ ho nɔɔma ɛno nso ɔma me seven days ɔma me kum akokɔ fitaa na mede yɛɛ saraka me kyekyɛɛ na me ba me ba back to akra no ɔma me tɔɔ ɔsɛ me ntɔ akokɔ kɔkɔɔ na mefa eh, bese ɛne nwura fitaa mefa ngu kura mu ne coins ne tete coins bi na mefa nkyɛ ɔmo a ɔmo tete tete kwan ho wɔ nima mesan bɛ bɛyɛ na mesan back to nti one day a menam a na ade no baa me tirim afei deɛ mayɛ basaw sɛ mengyae mengyae mengyae ah dɛn na ɛkyerɛ me mengyae na mebɛgyaeɛ afei deɛ metrae sɛ mɛhɔ so nti mebɛdane street anka afei deɛ menkɔ saa area hɔ a wɔbɛhu me biam nti mefii saa area no mu koraa na afei deɛ mankasa mehɔ so obi kiosk akyi a na meyɛ dɛn mada ade kye a na menua mu Sɛ ebia copper na mehu alumia a na makɔtɔn ebia amanfoɔ nnoɔma nti tru da mebɛhuu ne eh sister bi na ɔkyerɛɛ me sɛ menkɔ papa papa no na ɛde me kɔɔ ɔse ɛyɛ ne aunty na ɔtɔn aduane wɔ trade fair ɔno nso mekɔ bɔɔ ano maame no nso di m'ani saa ɔdi m'ani saa na afei deɛ me megyaeɛ ɔde dɛn na ɛdi w'ani like biribi a mɛyɛ bia ɔbɛyɛ me saa ah wosi me nsɛ nsuo mɛyɛ kora ee yɛ na dɛn dɛn dɛn saa tam so na mayɛ dɛn ɛɛ eh, metutu m'aso metu one two three nti ɛno nso ka ho a wode korɔmfoɔ living na ne dɛn dɛn ah bɛkasa saa nti ɛno nso mepɛ koraa mangye na mefɔgɛteeɛ nti afei dɛ mesi mankasa nkasa nkasa de tie biara mɛhɔ so mekɔpɛ mate o oh, yɛbɛyɛ mɛndɛ ɔkyena Me kɔɔ so me guys no na deɛ ɔmo yɛ me bɛnyaa new guys ɔmo so ɔmo wɔ street no ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo bɛ kolodu car ne bɛ gyina hɔ ɔwɔ mate so ɔmo bɛ pae pae aa na ɔmo agye coins me hwɛ saa living no a me ntumi na ɛno nso me yɛ dɛn me fii mu nti one day me nam saa me kyinkyin sɛ bi a me pɛ adwuma construction anaasɛ yi ɛna man bi ɛfrɛ me asɛm ɔka kyerɛ me sɛ maame nwɔre Na me me me fie tumi na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ me ba me ma me ni yɛ dɛn yɛ di na me nya gyidie wɔ nyame mu biribiara bɛ fɛ no because me mɛyɛ nyame adwuma me hwɛ papa ne di na me dɛ me forget no because na ɛkɔm di ɛde me no ti me me me forget na asɛm koraa ti ɛnu mu a me fi saa area hɔ san kɔ ɛfɛn sɛ ndi fi area na me kɔ hu guy bi. na ɔno nso kyerɛ me sɛ ɔno nso agent agent adwuma ni a ɔno deɛ ne yɛ room room ne nɔɔma ɔno nso mɛkɔ ɔno nso room room ne yɛ dɛn ɔno nso like wopɛ accommodation a okay ɔbɛma saa na ɔno nso frɛ sent really afei de ɔno nso kyerɛkyerɛ ɔde me kɔɔ sɛ wei ɛɛ ɛfɛn sɛ papa wei ɛɛ ne wɔfa ɔno afa ne sɛ ne spiritual father ɔno ɔkyerɛkyerɛ ne saa nɔɔma nɔɔma Adeɛ papa ne sɛ na ɔyɛ gold ɔwɔ ɔboase fine nsin yɛ ɔyɛ gold adwuma nti saa nɔɔma no mepɛ ɔbɛtumi de aboa yɛ ɔno na ɔde aboa boy no mehwɛ saa live no a me deɛ ɛno yɛ dɛn ɛmboa me na me forgeteɛ na metwa so nti through that na mebɛhyia woman bi ɔno nso nso ka kyerɛɛ me saa sɛ mɛyɛ nyame adwuma mema m'ani yɛ dɛn ɛmbere na memfa me gyidie nyinaa nhyɛ nyame mu na me forgete n'asɛm nti one day ah mekɔhwɛ m'adamfo bi, mekɔ back to ɛɛ eh, fɛn sɛ Fadama side hɔ. Nti ɛno mu ara na mekɔɛ na me sɛ ah madamfo yi koraa me forget na bibi sɛ kɔ. Nti mekɔɛ na ɔni hɔ na mefa akyi hɔ na me sɛ nɛ babe shop bi wɔ hɔ m'anim ayɛ kusuu. Nti meyɛ dɛ menkɔsrɛ guy no mewɔ coins bi wɔ ha nhwɛ sɛ ɔbɛyi me a. Mekɔɛ ara pɛ na ɔde ne nan asi akonnwa no so. Ɔsɛ aberanteɛ matwɛn wakyɛ. a nti mesua m'akyi a obie no ɔse wo wo wo na me ne wo kasa no matwɛn wo akyɛ ah masa me na mese wo na me ne wo kasa no hwɛ mɛma w'aso nyɛ din o pɛ awurade akyi kwan meka kyerɛ ofi ndɛ kɔ wampɛ awurade akyi kwan a wobɛwu because ofie to mpɛ sɛ ɔmesɛ ɔmbɛkum so wohyia no ɛhe me eh, barbering shop hɔ na me mekɔ okay na ɔde ne nan si ah mesua ndɛ afei dɛ na mayɛ basaa. na wokɔyɛ dɛ wɔ salon hɔ. na mesi mekɔ hyɛvi okay.
nti afei dɛ metu afei dɛ sɛ menkɔ a akoyɛ ɔbɔ dam anaasɛ dɛn ebia na wakɔ akɔku mi o ɔse mɛnhwɛ sɛ meyɛ nipa ho ana meka mese wo na me ne wo kasa asɛm a meka tie ne tie ne yie mese pɛ awurade akyi kwan fi ndɛ kɔ ɛti ɛyɛ saa no afei dɛ na mayɛ nɔse tena ase Ntsi ɔyɛ a na mehwɛ no wɔ mirror no mu sɛ ɔammfa biribi emmpira me. Na ɔse, Tsie asɛm a mekã, mese tsie no yie o, wobɛwu kwa, wonam street no saa wobɛwu kwa. Ntsi through that no me forgettee no koraa mpo na mekɔe, ntsi me bɛ bɛ gette to saa me guy no, ntsi na afei deɛ mafia's living no afei deɛ me living no seriously. Mafia living no yɛ dɛn? Mafia living no biribi te sɛ ɛɛ ntɔkwa, ɛɛ wo wo wokita w'adeɛ a mepɛ sɛ megye a mɛbo wo agye.

by na deɛ. saa saa wɔ guys no saa operation wɔn yɛ wɔ he. sɛ saa saa from ɛɛ eh, fɛnsɛn ne fadama wood side hɔ a hmm. ɛkɔ ɛkɔ nima ɛkɔ new town no because na mi start ɛ eh, get into drugs by na kokie no behu sɛ no wonni sika a wonyɛ dɛn wontumi because wobɔdu baabi a ɛsɛe wo na ɛsɛe wo soso a wompɛ sɛ wobɛdware get into saa de no nti mi start Smoky large ɛnu ɛ ɛbɔ tramɔ mu smoky large. o smoky large ẹ kyẹ sẹ. ẹ ẹ wii no wii di. mo fẹ ne large. ẹ eh, like mo mo the way a. o smoky more.
saa na ẹteɛ.
ok mi deɛ no mi twa mi twa ẹ eh, na nsa bi wɔ egu rɔba toa mu mi mi mi twa top no kakra ɔhɔ na mi twe mi twe ne kɛseɛ seriously. because na me me starte sɛ me bɔ adeɛ a ɛdrage bi te sɛ yɛfrɛ biribi rock tramon no me high tramon no eh, yɛwɔ no grade grade yɛwɔ no twenty eh, ɛfɛn sɛ mehu sɛ twenty grams no okay. me me bɔ sachet no nyinaa ɛbɔ codeine saa blue blue ne nɔɔma no me san fa ɛfɛ eh, eh, eh, ne sɛn amnesia obi a ɔ get into street onim saa deɛ mebobɔ bobɔ no mm. nti me get into saa nneɛma no mu nti na afei dɛ ah, nti one day na deɛ ne san baa me tiri mu me stop saa living no nti me try sɛ afei dɛ mefi saa nkurɔfoɔ no mu nti wɔn bɛn me a me ne wɔn kasa to a mekɔkyɛke biribi aba no mafi mu nti through that no mekɔɔ me former area bi a na mayɛ dɛn matenatena hɔ da Titiriw mpanyimfo bi a na wɔwɔ hɔ ne brothers bi de no mi sɛ me menyɛ saa, meyɛ cool guy. Nti guys no ɛyɛ dɛn bɛ starte sɛ wɔbɛn me. Titiriw that na me sɛ okay, ɛsɛ mepɛ biribi yɛ. Nti me starte sɛ mepɛ construction yɛ dɛn yɛ. Na mefi saa me dresse te sɛ mafia living no, wobɛtwa biribi short na watete anim asomadeɛ nkɛseɛ nkɛseɛ mayɛ me ti ni rasta saa kan levi no me change ne nyinaa back nti me change yɛ na me ne. ntu bɛyɛ locks bɛyɛ dread locks. ɛɛ eh, eh, na me deɛ ne nyɛ locks egu mi kɔn bae mayɛ ne mpɛsɛmpɛsɛ etua so na me twa aseɛ no ɛhɛn ɛhɛn nti mi nkawa a mi de bɛ gugu ma so no ohun a ohun sɛ. nti wa bɔ wa so. ohun sɛ mi yɛ guy ma yɛ ma bɔ ma so. fa camera ne capture na so hɔn hɛ. na afei yɛ ntoasomato ɔtoa so wokasa nyina na wotwa nti wobɛyi wobɛdoe waso no kakra ne ahwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ waboa so a nti wode kasa kasa kasa metie o afei na ɔba nti wode yi ntoma no na ɛfa wo nsa kata w'anim okay okay waso no pɛ na ɔbɛ capture nti wode mɛnwɔre okay nti nti ɛfɛ nsɛ true that no nti yɛ extra careful no antwa n'anim yeah nti through that okay. no mbɛ get into ɛɛ eh, friends and eh, guys no na afei de wɔn bɛ like me nti mi ne wɔn ɛkasa yie na mi ka about street living no nsɛ sɛ wɔn di wɔn ho yɛ dɛ nhyehyɛ hyehyɛ nsanom because na mi nsa mi nom paa ɛyɛ eh, eh, wi nsa nti mi bɛ hu saa nneɛma no na one day bra bi ɛka so ɔpɛ room ne ade ade bi kɔ bra ne gye mi di ne ade ade. na ɔde sika maa me true that na afei deɛ mehwɛ sika di na mesi no ɛsɛ yɛ nya yɛn hu o
meyɛ dɛ meyɛ dɛ ok nti wo a wohwɛ yɛ wɔ facebook no sɛ wohu ano wakɔmɛnte sɛ wahu asɛ deɛ no deɛ ɛsi
ok ɛm sɛ fansa pagya waso no kakra na yɛhu no yie pagya waso no sɛne bɛyɛ a obi a wɔhwɛ wajoin no yɛ bia nso bɛtumi ahu
Ah, so pagya aso no aseɛ no mapagya wode susu stretch no wobɔ w'aso no ɛsoro no nso eh, ɛsoro no deɛ si ok aseɛ deɛ neɛhu eh, mehu aseɛ deɛ no kakra wɔ hɔ ok ok that is true ok ɛna baako so ɛwɔ ne mensa ha sei baako nso wɔ he waso baako no nti henry kɔkyɛkeɛ no so maɛ no afei yɛhwɛ no so hmm. seeing is believing okay okay ɛsɛ waso no ho no nyinaa wo bɔnebɔne hɔ okay ɛyɛ ɛyɛ yɛntoa so woba so a na wahyɛ woba so a na wahyɛ papa toa so Nti yɛfrɛ no sɛ true true dat ne gya ɛɛ sis sista no yɛfrɛ no sɛ sista no biliivi mi ɛne brada no nti ɔmo ɔmo ma me sika sɛ oo megyina akomodehyin nti me me deɛ ɔmo kɔ ɛkɔ kyerɛ akomodehyin bi a ɔmo yɛ dɛn ɔmo rɛnti. Ɛwɔ yi. Ɛwɔ ɛ ɛfɛn sɛn. Ɛɛ Zongo no mu, ɛkɔ ɛkɔ ɛɛ Alaju side hɔ. Ɛhɔ nso deɛ na ɔkɔyɛ wɔ hɔ? Ɛɛ ɔhɔ no ɔhɔ sɛ me me guys wɔ hɔ nti ɔhɔ nyinaa na meyɛ dɛ mekɔ nti ɛdan bi wɔ hɔ a wɔyɛ dɛ wɔde rɛnti nti brada no the way a ɔyɛ dɛ me ne no te a ɔpɛ m'asɛm no na ɛgyaa me yɛ dɛ mede no kɔeɛ ɛkɔhwɛ no ɔse oo me dɛ meyɛ good boy nti ɔde sika no ɛyɛ dɛn ɛmaa me ɛmaa me na me dɛ me forget yɛ Ti later na mese no saa living no mepɛ sɛ megyae menyɛ. De bia wo se saa living mepɛ sɛ megyae na so wasan akɔtɔ mu. Yɛ nti a. Na biribi na ɛpɛ hyɛ me saa ɛpɛ hyɛ me saa nti ah nti mekɔ ɛkɔkyerɛ aka later na mesan fɛ akyire frɛ fiewura ah, na mesan gyee sika no bibi sɛ didi bibi sɛ mɛnyɛ sa saa living no gyae ade ne kasa na mewɔ afei dɛ mede nam club koraa matenkensen Afei de me starte sɛ me me drɔke me bɔ bi nsɛn me drɔke si serious me bɔ de biara ma yɛ sɛn ma daisy nkoa nti true true yɛ no mu na sɛ me ba ɔmo a ɔmo ni me good no me ba no ma me de ma no abɛfefa ho me gye sika away na me yɛ dɛn me kɔ nti true one day na yɛ around eleven that way ah Prɛko pɛ afei deɛ mehu sɛ me me body fi me tiri ne me nipadua no me yɛ wobɛka sɛ yɛde mako yɛde mpɛntoa a me ho nyinaa hyehye me te sɛ ei ei na dɛn na ɛyɛ me no ti true that no enyimire me ntumi anda ah dɛn dɛn na ɛyɛ nam si kae me nti saa deɛ no me bɔ mmɔden ɛkɔ daadaa ɛɛ fɛn sɛ woman bi na me gye ne sika na me me de kɔtɔɔ. nneɛma a mɛda edzi saa me ne dzian ne weed no meda edzi serious sɛ na mɛyɛ dɛ mɛtumi ada o oh, saa deɛ no koraa deɛ ɛno koraa na ɛwɔɛs no me ho nyinaa hyehyɛ me ani gu so mentumi nda nti fi saa deɛ no kɔ no fɔn ara na meyɛ dɛ mefɔn fɔn ara na meyɛ mentumi nda me ho hyehyɛ me saa ah dɛn na ɛyɛ me no me ho hyehyɛ me saa mentumi nda ɛhyehyɛ me toa so saa na mesi no deɛ ɛyɛ no afei deɛ mabɛyɛ fitaa mentumi nante Ee, amamfo hu mia no mu dwane. Ne susususu no dwen saa tam na afi dɛ mintimi mintimi nkɔda obi kiosk akyi baabi a menya wɔ kwan ho street ho ɛsɛ meyɛ dɛ meda afi dɛ obi behu sɛ meda hɔ ɛsɛ ɔpama me because dɛ yɛ a mɛtɛ mɛwu nti saa na ɛteɛ deɛ ayɛ na mesi kwae dɛ mɛkɔ fie Mɛkɔ fie nti mekɔhwɛ baabi a me sista yɛ dɛ me sista panin wɔ wɔsi fie nti mekɔ hɔ ee me sista no hu me saa wobɛka sɛ sɛ obi na ɛde nkra kɔma no ɛɛ wo wo ne ɛsɛ wobɛhwɛ abusua no wo wo na ɛsɛ wobɛhwɛ no wobɛwu no woba me hɔ ah mante aseɛ kɔ wo ante no hɔ ok yɛntwa ne tia ɛbaa no sɛn na woyɛ w'adwene sɛ sisi adeɛ saa life wobɛpɛ sɛ ofiri mu a wode bɛduru vision one ok Getting to sɛ mekohuu mebɔɔ dam. Wobɔɔ dam?
Mebɔɔ dam nti mekopiee asɔrefie bi a meyɛ dɛn wɔbɔ mpaeɛ maa me nti wɔbɔɔ me mpaeɛ maa me na meyɛ dɛn. W'ani so tee wo?
M'ani so tee me na wɔka kyerɛɛ me sɛ Nyame adwuma na ɛsɛ sɛ meyɛ dɛn meyɛ. So Very afei well. deɛ ɔhɔ koraa mpo no afei deɛ deɛ mekɔhu ɛhɔ koraa deɛ ɛ- ɛ, nneɛma bebree na medɛ o saa ko ho nneɛma bebree hɔ nneɛma bebree o, okay masa. yɛbɛba no so nyame yɛ adom a ɔkyena na mefeel sɛ yɛbɛtumi awie nnɛ ba yɛntumi gye so nyame yɛ adom a ɔkyena nti nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛtumi atoa so but ah, ɛnnɛ yɛde wobɛma ɛyɛ sɔfpanyin na ɔne wakɔ na ɔne wo ahyɛ mpaebɔ aso. Pretty Woman Event and Rental nso kura yɛn mu a ɛyɛ Buronya bere reba yi. Wopɛ decoration, styling, planning and for parties, weddings, funeral, church activities? Mepakyɛw yɛwɔ Shamokuei Avenue, First Block Factory Junction, Second Ramp no so, Adwengga no, East Legon. Frɛ number wei, 0264 205 457 ɛna 0243 536 Six, eight, nine, Manya ne nteɛ sɛ eh, ɔpanyin bi a wanya 71 years a ɔredi ne birthday, ɔse ɔpɛ sɛ ɔbrɛ yɛn Bible na yɛtumi de kyɛ. Ɛse ɛdɔɔso paa, nti momfa no mmerɛ me na afei quickly memfa no nwie me dwumadie no. Ma menda ɛyɛ GNTV ase Ma menda ɛyɛ Light TV ase, ma menda ATV ase anɔpa yi, na menda ɛyɛ wɔn a ɛmanage me Facebook account on Facebook, Nana Yaw Safo, me ne wɔn nyinaa ase. Wotie yɛn a, wotie yɛn ɛwɔ Vision One FM so, ɛsan nso wotie yɛn ɛwɔ Kumasi, ɛyɛ Light FM asɔ baabiara. Sɛ wotie yɛn wɔ Sunya, Dunkwaa ne ne mpɔtam a, mpakyɛw, ɛyɛ Visa FM. Wotie yɛn wɔ Sunyani a, mpakyɛw, ɛyɛ ɛɛ, ɛɛ, Metro FM ninety point five daakye hene ne ne napamfo wɔn nso peke ɛyɛ dwumadie na wɔn de bible no aba ɛɛ bibles ɛdɔɔso paa ɛfɛ nso ɛɛ bɛkyɛ ne nyinaa kamakama mmerɛ pɛ mu no maame nda ɛyɛ police ni na duro no ase ɛn boost herbal mixture onom bi a ɛboost you immune system no yadeɛ basabasa a ɛntumi nka nipadua no ba health alert shop vision one fam wɔnyɛ bi atɔ frɛ yɛn wɔ zero two four six two zero eight four nine six top herbal clinic nso kura yɛn mu a Ɛno nso nyɛ asɛm kumaa koraa, na Top Herbal Clinic sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yadeɛ biara ɛwɔ wo tirinwi bɛsi wo nan ase, ɛyɛ adeɛ a wobɛtumi aba yɛakakye na wɔatumi aboa wo na yadeɛ no ase atu, sɛ ɛyɛ akoma yadeɛ, yafunu yadeɛ, eti yadeɛ. Afei wo deɛ no ɛyɛ w'ani so na biriw ne adeɛ a ohia Top Herbal Clinic. Yɛwɔ off Wisconsin University College at Global Road ne so opposite Pacific Filling Station, fɛn wɔ 0244 373 eight nine five nadom pharmacy nadom herbal center for the lady care clean aba na esiesie ɔbaa ɔhemfie hɔ kama afei nanapa garlic bitters and capsules so boost immune system nafa man capsules enhance sexual performance in bed nafa lady care mixture etriti menstrual pains na nafa mala mixture ɛyɛ malaria sɛ ne tipayɛ